camera. Oh, yeah.
Elin Crowley dw i a dwi'n gyfarwyddwr ar gwmni NNCIC a da ni'n cynnig gweithgareddau celfyddydol yn y gymuned. Yym, dw i'n cyd-redeg y cwmni efo Nicky Ascot o Llanbrym Aur, a da ni'n dwy yn rhannu'r tasge rhyngthyn ni o ran yym creu syniade a rhedeg y cwmni o ddydd i ddydd. Nathon ni sefydlu y busnes yym achos bo ni'n teimlo yy bo ni isie mwy o reoleth dros pa brojecte odden ni'n gweithio arno fo yn hytrach na gweithio ar brojecte yym lle oedd y cysyniad di dod gen falle sefydliad arall. So mwy o reoleth ac hefyd i gynnu cyfleoedd creadigol i bobol yr ardal yma yn Machynlleth. Yym odden ni'n teimlo bo na ddim cwmni tebyg i be odden ni'n mynd i gynnig felly bod o werth mentro. Mae'r busnes wedi cael budd mawr o fod yn yr ardal yma oherwydd y gymuned, yym, gan bo' fi'n dod o'r ardal, dwi'n rhan o'r gymuned beth bynnag, mae Nikki 'di byw 'ma ers amser hir, a dwi wir yn teimlo bod y gymuned wedi rhoi cefnogaeth i ni, maen nhw'n cefnogi popeth dan ni'n neud sydd wedi rhoid yr hwb na i ni i barhau. Dwi'n meddwl bod byw o fewn yr ardal yma, um, y biosphere. Mae gennym ni lot o gwmnïau a sefydliadau ac elusennau sydd yn cynnig um, cyfleoedd i bobl leol um, a mae llawer o'r, or gweithgareddau yma yn ymwneud â iechyd a lles, um, iechyd meddwl, um, gwerthfarogi natur, gwerth, gwerthfarogi'r pethau falle bod rhai bobl yn cymryd yn ganiataol. So mae, mae byw mewn lle mor brydferth um, yn gwahodd bobl allan i'r awyr iech i sylwi ar bethau ac yn creu, um, creu amgylchedd creadigol yn y marn ni. Um, da ni'n cael y gofod yna i gerdded a meddwl a dyna sy'n helpu fy nghreadigrwydd i a mae hwnna yn, mae creadigrwydd yn rhywbeth sy'n bwysig iawn i fi Yym, a dyna be da ni'n trio, yym, dyna'r neges da ni'n trio pasio ymlaen ydy buddion bod yn greadigol er mwyn hapusrwydd bobl. Y ffactor amlwg yn y ddwy flynedd dwytha es i ni sefydlu ydy Covid. Mae llawer o'r syniadau oedd gennym ni wedi goffa cael eu parcio oherwydd bod ni methu cwrdd mewn person. Heblaw am hynny, um, ti'n bod, da ni'n bobl syniadau a weithiau mae'n anodd cael momentum. Mae'r syniadau yna a, a ti'n meddwl mae hwn yn mynd i fod yn gret, a, ond weithiau mae'n anodd cael momentum a cael bobl i, i fynychu'n rheoledd. Dwi'n meddwl um, Mae hynna'n gallu bod yn broblem, ond 'da ni dal yn dysgu, a 'da ni'n dysgu beth sy'n gweithio, a 'da ni'n dysgu beth sydd ddim yn gweithio, so mae'n... mae o gyd yn rhan o'r broses. Felly, yn bwriad ni ar gyfer Ennyn yn y dyfodol ydy i barhau efo be 'da ni 'di bod yn neud sydd yn llwyddiant, Anghofio'r pethau sydd ddim yn gweithio, um, ond yn fwy na dim i gynnig cyfleoedd i arlunwyr um, newydd neu arlunwyr sydd chydig yn ddihyder neu rhoi cyfleoedd i nhw allu arwen gweithdai iddyn nhw weithio ar brosiectau creadigol a parhau i fynd am arian grant i gynnig pethau yn yng Nghanolbarth Cymru. Un top tips i ar gyfer unrhyw un sy'n dechrau busnes ydy i gael rhywun dych chi'n dibynnu arnyn nhw i fod yn onest ac i roi barn ar unrhyw syniadau sgennych chi, fel bod gennych chi rywun jyst i drafod rhywbeth sy'n mynd trwy'ch meddwl chi. Mae gennym ni lot o syniadau a jyst i, i ddewis a dethol be maen nhw'n meddwl sydd yn syniad da neu ddim. Um, dyna fyse fy mhrif top tip, cael rhywun wrth eich ymyl chi. Er bod chi'n falle rhedeg y busnes ar ben eich hun, bod gennych chi rhyw fath o dîm o'ch cwmpas chi. Dwi dal yn ansicr sut mae'r biosphere yn berthnasol i'r busnes. Er, dwi'n gwerthfawrogi bod o'n rhywbeth sydd yn arbennig, um, o bosib yn rhoi ni ar map y byd gan bod o mor um, unigryw mewn ffordd. So, dyna sut dwi'n rhag gweld bydde'r biosphere yn gallu ychwanegu at yn busnes ni, bod ni'n yn dathlu y ffaith bod, bod ni'n byw mewn ardal hollol unigryw ac arbennig.